Awle hei vawinia Pu Thana Beliang chu tun hmaa a chhuna zana ram lo vak nasa ve tak, ram va chal tak, a thil tawn ngaihnawm tak tak te alo nei nual tawh a, chungte chu zawh zawh chianna hun kan lo nei ang a, tunah kan lo tan nghal mai ang. Pu Thana ni emaw? Aw. Tun hmaa i ram lo vahna vela thil tawn ngaihnawm tak tak, tawn mak tak tak ram mi tih ang reng te i nei tawh ni ten an lo sawi a, chu chu min hrilh chiang thei ngem? Aw, hrilh chiang thei e. Aw, anih chuanin min han hrilh ta che, hmanhmawh loin. Aw, ah, a kum chu ka hre lova, lui thuam ram neih kum khan ih ka ram ka riak a, ih changai ka chhit a tui va mit kawrah chuan ka sauh lam chuan engmah ka hmu lova, ka hawn lamah chuan. I ramhuai a lo awm a, pa lian tawk tak a lo ding a. Chutah chuan tinghahna ka hre lo a, i ka ka pen thei lo reng reng a, a khurin ka khur a, mau te ka khawng a, a ding a ngai rengin a ding a. Chutah chuan i ka thinlungah mi piangthar thinlung keimah a rawn awm a, Pathian min tanpui a, nanga hneh chi ka ni lo, Pathian Fapa, A vuah tawh ka ni, ka ti a. Chutah chuan ka hmuh lo hlan khan a bo ta daih a. Chu chu Lui Thuam ram tih chu Behliang, Behliang chhip khaw ram tih na a ni maw? Aw. Aw. Behliang chhip ram Saiputhih lui kam Tuiva mit kawrah. Aw, chu chu fit engzah vel a sang nge ni ang a awm ah chu i hre thei ngem? Aw, ka en dan chuan fit tuk vel a sang a ni a, a sam hi a dar a thleng a, thuamhnaw dum in a in thuam a, a hmai a lang thei lo, a ke kha kak deuh in a ding a. Aw, chuan a vun rawng a taksa rawng vel a lang thei em? Lang thei lo, a dum, a dum sut ang in a awm fek a ni. Aw, a nih chuan in. Ram mi an tih ang te hi nge aw niang enge i ngaih dan? Ram mi hawn tih ah hian ram mi hi chi hrang hrang a awm a, he Mizo te ring tu te ram mi kan hawn tih chu ram huai ni mai a, mi te kan hawn tih pawh hi kan ram ah kan hmu ngai chuang bawk lo a, a ram huai ni tur ah chuan ka pawm mai. Aw a nih chu, aw hmun dang dang ah i la tawng nual niin an sawi a, chung te chu Min a hrih zel teh le. Aw, mi chuna ram huai tung chang kha chhim luang ho an lo kal a, ka lo zawt ta a. Helai hmunah hian kum tin kan hmu sin i putar lian pui mai an ti a, kei pawh nian a ka hmu ka lo ti a, chu ngei chu aniang an ti e, an lo ti ve a anni pawhin. Aw. Hman deuh khan Sumeia ka kawmnaah khanin A hmu ve khan a sawi a, mi dang dang pawn an lo hmuh nual tawh chuan thil mak deuh chu a awm thin a niin ka ring, khulai ramah khu chuan. A a awm, keipawh chuan ka ring a, hei ka ram riak pawh hi ka thla mah hian lo leng tur ang deuh te hian an lo kal a, i buh kawng thleng, nghawng thleng an bui dawn tan. tih vel hian a thlam chungah hian ka lo awm a a chang chuan ka ram vahawng hnu te hian an lo kal a lo leng rawh u ka ti a a lo leng tur a nawm bawk si lo va an reh a ka va en leh thin a amaherawh hei ka sawi duh loh nasa chu a dawih lutuk min ti ang a tia ka hlauh avangin i ka thil sawi duh ngai vak lo a nia chuvangin ani lo phur a i ka lawm khawp mai a. Ih chutiang hi chu ka tawk nual mai a, ih lui thluan ram ka riah pawhin tum hnih tum thum i lo leng tur ang deuh a, tawng ri ka thlam bul lawkah te hian an lo kal a, ka lo lut rawh tu nge en nih ka ti achang chuan tuikuk tawng te hian ka bia a lo lut tak tak an awm lem lo va, amah chu ka rap lem lo a. A ngaihnawm hle mai, chutiang chu tu a nih tun hmain ram hnuai vela i riah te hianin. Thlam pawh ni lo, buk pawh ni lo, ramhnuai velah te i riak tawp thin ni ten an sawi a, chu chu tak tak a ni em le? Aw, chu pawh chu lirthuam ramah bawk, i lirthuam kamah changel ka kuai kur ringawt a, ka riak a, lo vah laiin. A ka riak hmasa ber chu keimah pawh kha ka hlau deuh reuh a, riah ngai lo nana ka rawn pem kum. Sanghnih, Sawmbaw, Sanghnih pakua, Kuaukua, Bawr vel lai kha a ni a. Chutah chuan mi hmelhriat mang hi ka nei si lo a, lui dawng a riah na nain a thawh mi a tam thei khawp mai a, eng hi ka nei tha hrim hrim a, silai te ka nei lem lo bawk a, a Chempui nen hian ka riak thin a, tlai khat erawh chu Tlumpuia nen ka hria a, a rawn kal thin a, Ka hmu thei si lo a, na kin ah chuan in e ka awm dan ka sawn teh ang ka ti a, ka thlam ah ka buk te ah chuan awm lo in pawn ah ka awm a, chutah chuan ka en ta tlumpui lek te kha a lo ni a, chuvang hetiang in kawm leh hriat hawn sawi pawh hi i ram hawi hawn ti vek chi pawh kha a ni lem lo te pawn ka hria a, chutah chuan tlumpui te kha ka chiang ta em em a, chutah chuan. Ka chaw kha rawn ei tum, chaw thing rawn ei tum niin ka hria. Maherawh chu ka va kal chuan a tlan leh mai a, ka mut chuan a rawn lut leh mai a, sah tum hian ka lo awm thin a, Maherawh chu sah hlei theih lovin chutih chuan ih a tlan bo leh ta a. A tuk tlai erawh chuan a chu tumpui bawk emaw ka tih kha, a tumpui ni reng reng lo tur a ni ang chu ka ti mai a, ramhuai bawk chu a ni ang chu. Ka chhakah khan. a lo vat ang deuh thawm a awm deuh reng a, a khat tawk khat tawkin ka hawn hu thin a, hriat ka nei bawk si lo a, min chhang bawk si lo a, chutah chuan a khai a mit tung ho hi ka ti mai a, a ram huai chu ti ai chuan a mihring mit ang hi a ni lem lo a, a hriate sawi danah A ni lo, zawng velin an khap a, mitthung ho nih dawn hi ka ti a, a ka mu leh mai thin a. A hetiang hi chu han sawi duh te chuan sawi tur chu a tam mai a, amaherawh chu ka ringtu te nun a kar atiang han sawi viau pawh hi that lo la nai te pawh awmin ka hria a. Tichuanin hmun dang, ram dang leh a i tawn te kha min han hrilh zel teh le. Kurung, aw, Siletdaiah, Kurungraupuia ka ram vah tum khan I lui dunga rung ropui ah khan ka zawh chho ta a, chutah chuan an lo ri bel bel a, e khai a ram vak a lo awm ni maw a, thian pa hlun thang a aniang a ka ti a, ka hawn fai fuk rui a thian a ka hawn ti a, a min chhang mai si lo a, chuan aw tu nge ni ang le, tui kuk ram vak nge maw mei eng awm bawk si lo a, an tawng nuk nuk bawk si ang ti nge mawmzia le ka ti a. Tlem chuan ka mur deuh hret a, mar chu meite ka hawn zu a, an hawn tawng reh deuh hlek a, chuan ka chho ta a, a mittung ho aniang ka ti leh a, chuan mittung ho kalna hnuah chuan an hnute lui dungah chuan ka chho zel a, tlem tlem chuan i hawn mur deuh er er hi chu ka nei thin a, mar chu Pathian hnenah Lalpa min veng rawh. Heng ho hi ih ram huai an ni a, kei man ka hneh thei dawn lo va, min veng rawh te ka ti a. Ih ka pian thar hma pawh hian Pathian min khawngaih a min veng nasa thei a, lawm pawh ka lawm a. Chutah chuan U Zir Nunzira te serthlum hmun khawn thleng kha a serthlum lo ni awm tak khan kung hran hran ah khan an lo awm leh a. Amah, anmahni chu i hmu thei em? Ahh, hmu thei lo. Ka va en pawh khan Ka va en chuan an reh deuh duk a, ka en rei lo deuh hian an tawng leh a, serthlum kung atanga tawng ni awm tak te khan serthlum te hi kungah te hian ka en a, ka en lo piang khan tawng ri kha ka hre zel a. Chu chu zan dar in sah bo ve nge niang? Dar sawm a in ang lo, chumi zan takah chuanin sana te kan lo nei lo a khang lai hunah chuan dar sawm bawr vel anih ka hria. I kang rai ti kuk chul kan va pel ka va pel chuan maw I phei che te hi ka nei a chung ka va pel ka lo haw chho bua hawn ai chuan ka te lui dung ah ka hawng a ah ram huai kha tiang ri neuh neuh sawi zui a tam a chu chuan nakin ah chuan an reh leh ve mai a ah hlauh na te chu ka nei lem lo a. Tikhan tawng bel bel te chu ka kal nu pawh khan an awm reng. Oh. Chung vel te chu ka hriat a ni mai a. Hmm. A nih tak chu, a nih leh i ram ram i lo vak nasa ve tawh em em a, ram hnuaia te hian rul lian pui te hi i hmu tawh thin em? A rul lian hawn tia chiti lian em e hei chawn puar hawn rual hei ka ni ang, chawn puar lek ang rual te chu hemi hre a lak bawk. Aw hreha lak Lalnun kima te tul ah khian a lo in kual a an i lum ai a niang chu. Chu erawh chu eng rul nge tih chu ka va chiang lo va, Saphai chu ni lo ngei mai a, a tle deuh zer mai a. A dum a mi? Aw a dum dum chiah pawh ni lo, a dum lek lek, hei var deuh lek lek, a in kual vang nge ni lian kha ka ti khawp mai a. Ama in chek dak sa khan a lo awm a, ka thawm kha min lo hre hmasa a, a ka hmanhmawh hmanhmawhin kap ila chuan ka kap hman tho vang, a rul na na na chu ka ti a, zawimuang a kah kha kawn tum kha thawh leh khat ah khan a tleng a, ih ka kap leh ta lo va, chung chu ni mai, chuti ni lem lo a hei, banpuam rual tih vel lik lik. Hi chu ka hmu tam mai. A a hnuai a ka sachuih lai hnuah a hnuai a te ka lut a, hnu in hei chawngkawr a ning chu a rawn su leh thin a, khatiang kha chu a tam. A ngaihnawm hle mai a nih leh, i ram vahna velah savawm te nena in tawh thut te i nei tawh em? A savawm in tawh thut em em phei chu ka nei lo va. Inhnaihchilh deuh hlek te. Aw ka nei lem lova ka van nei nge a ni anga amaru chu hreha lak bawk neh kum khan ka vawm tlakah khan a tla a, hei thian te nen kan chhui a chu erawh chu hnaih deuh deuh chuan a kan in hmu a, a ka silai te tlawlh a, a engmah min ti lem lo a kalsawn leh mai a, a chung chu ni mai a a heng chi chin ram ka vak a. Savawm in tawhchilh em em chu ka nei lem lo, a hmuh pawh hi ka hmu ngai lem lo. A savawm hrim hrim hi kah tur hian chu chu ni mai a, ka vawm ka ti tlak kha ni mai a, a inhnaihchilh deuh deuh a ka hmuh chu. Chu chu ni mai savawm chung changah chuan. Aw, a nih leh. Nangman i ram vahna velah te la si tih angreng te hi I hmu tawh em? Nge a thawm em awt a, i hre tawh em? I lelsi zawl ho lo hi chuan hmuh mai mai hi a lo harsa deuh ni tura ka ngai a, hemi amahin i lelsi zawl te chuan an inbe thei teh an ti a, pasal tha dang ten an sawi a. Ka niang Misatliah hi chuanin kan be ngai lem lo a, chutianga ram reh laia tawngri kan hriat hi ramkhuai kan va puh ringawt mai a, Chung chu ni deuh maiin ka hria a, ka ba kha chu lasi zawla lasina inbiak chawlh lai chu ka nei lem lo. Amaherawhchu chu Kawrteah hemi Dirtlang kan ti a Mualthuam hnaih lamah dar khat vel khan a ka zan vak ril ṭam khawp mai a, tuikuk thlam riak an awm a ka ti a, an nui nasak khawp mai a, naupang ṭap chel chul nen ka zu kal ta a tumah an lo awm reng reng lo a. A chung pawh chu a mit kak bawk chuan nih chu mawle ka tia ka riltang khuai la enge tuipuk thlam kai lo mang aw ka tia chuan tlangah khan ka lawn chho va a lehlam bawkah chuan chuti ang bawk chuan an lo awm leh a a ka pan leh a chuti chuan tumah an lo awm leh chuang lo va a khai ka hawng mai teh ang ka tia. ka hawn kawng ah khan ka hma ah khan kal an lo awm a min lo nghak rawh u ka ti a rawl pa ngai khan tui te in keng em ka tui han lutuk min lo nghak rawh u ka ti a a nghah pawh chu ti awm chuang lo a a ka hawn um phat chiah bawk sia chu tiang chuan thui fe chu zui chu ka nei A han chiang fek fawk a, anmahni mihring an ni tih a han sawi fek fuk tur erawh chu ka hre lo. Ka hmaah chuan chutiang chuan thui fe chu ka chhawm. Chu chu keimah hian chiang takin ka sawi ngam a, anmahni tak erawh chu an hmuh theih lo va. Chu chuan ka sa chan bawkah chuan tuikuk thlam chungah ka chang a, thian pahnih kan nei a. Tikhan thlamtlangah khan rawn phei a, ka zu en a, Ka thianpa turah khan ka ngai a, eng anga i lo kalh zuti kha ka tum a, an reh ta daih a, a hnu chuan a thlang deuh khan an chhuk thla zel a, ka thianpa awmna lam chuan an pan thla a, ka thianpa khan a hlauh ka ring a, ka chhuk ta ka sa chak chu thlam chung atang chuan. Chutah chuan Thana i va rawn haw hma ve tunge rawn hawnpui a min ti a, tum a ka rawn hawnpui hlei em em, Ka ti a, Kai, lei kaiin rawn lut rual deuh tho lawm mai, ka awih lo, rawn kalpui nei niang, min ti a nei lo, kha kha lawm i hlauh ka ring a, i ka rawn chhuk daih a nih kha, i lamah an rawn chhuk thla si a, i hlauh ka rin avang ka rawn chhuk thla a, ka ti a, a lau na, khatiang te chu ka hre ngun lutuk tawh, ni chin a i chhak a, i awmna chhak vel a tawng ri te kha i hre zawk em? ka rawn hre phai lawm min ti a, chung vel a ni mai a. A ngaihnawm in a beng var thlak hle mai a nih leh. Ka hnuaia sanghal sa te sakhi sa tih velah hianin sa ei chi ah ho ah hian eng nge tui i tih ber min hrih leh teh? Tui tih hi a hun lai deuh te a awm a, duhzawng lai deuh te a awm a. An thau laiah chuan. Keimah ngau ngau ah chuan savawm sa hek tui ka ti a, chuan hnalmal hi Mizo fa Mizo pa sawi tlangpui a nia, ih an thau lem loh chuan thal April thla te hian tui chuang lo va, ih an thau vang lai ah chuan sanghal vun sa hi a tui ber a ni awm e a ka ti a keimah ah chuan. Aw, a ni le sanghal vun sa hi In chi in chi eng zah te nge nih theih awm i hriam a chhah lai ber pawlin. Aaa keima a ka va van mai ka tawn bak kha tumi zar ka zo lem lo va, ka in chi khat kan zungpuite chu kan zir teh a, aaa in chi khat awm vel bak chu paw. Awle, ka ti kha zan in a pu thana kan biak kan kawm theih na chu lo ni leh pawh se, ni dangah thil tawng den tak tak te,